Wanti har'a waliin ilaallu ashara nisaa laa yadkhuluuna aljanna dubartoota kunan jannata hin seenan jedhaman irraati. Ergama Rabbi sallallahu alayhi wasallam waxxalactu fi nnaari fara'aytu akthara ahliha nisaa irra hedduun dhalaa kan ibiddaa tahuu arge akkuma jedhan sila dalagaan nuti dalaguun hagana kan ibiddaa nu taasisu kun maali laata? Akkuma mata duree irratti isiniif dubbadhe sagantaan har'aa dubbannu dubartoota kurnaan rabbiin rahmata isaa irraa isaan fageessee ergamaa rabbiin nuuf dhaaman irraati hojiin isaanii hagam tokko rabbii isaanii dallansiisnaan rahmata irraa fageeffamanii tarii dalagaa kana keessa nuti ni jirraa laata erga rabbiin rahmata isaa jalaa nama ari'ee eenyutu ofitti nama qabee dallansuu sana jala nama baraaruu danda'a namni tokko illee jechuudha jara rabbiin abaare kana keessa ani niin jiraa laata haati kiyya obboleettiin kiyya hiriyaan kiyya keessa jirtii laata yoo keessa jiraatan akkamiin abaarsa kana jalaa baasnee gara rahmata rabbii deebisna ahibbati fillaa dalagaa dubartoota kurnan rabbiin rahmata isaa irraa isaan fageessee erga barree ammoo kan rabbii fi guyyaa akhiraatti amanti ammoo akka irraa of eeggattu dhaamsa waliif dhaam akkasumas obboleettiiwwan keenya kanneen dalagaalee kana keessatti argamanis akka hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kana biraan gahuun akka tawbatanii gara rabbii isaanii deebi'an taasisuun

Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartii Rabbiin abaaree rahmataa isaarraa ishii fageesse keessaa alwaashimaat wal mustawshimaat jedhan. Alwaashimaat wal mustawshimaat jechuun kan namaa tumtuu fi kan tumattu jarreen kana waliin rahmata isaarraa fageesse jedhan. Isii namaaf kaastus yookaan washmii kana kan namaaf gootuu fi kan godhattullee badiin isaanii tokkuma jarri lamaan walumaan rahmata rabbii irraa fageeffamanii jedhan yoo toobatanii gara isaa hin deebi'in yeroo ammaa fakkii jismii ofirratti kaafachuun aadaa faranjootaa ilaaluudhaan faashina nu biratti tahaa jira garuu namni fakkii kana kaafatuu fi kan namaaf kaastus rahmata rabbii irraa akka fageeffaman haa hubannu Lammaffaan annams. Annams jechuun warra nyaara qoru yookaan nyaara qoratu jechuudha. Qaala Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu naamisa wal mutanammisa. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akki jedhanii kan nyaara qortuu fi kan qorattu walumaan rahmata rabbii irraa fageeffamanii jedhan nyaara qoruu jechuun akka nyaarri isaanii bareeduuf qallisanii kan qoratan akkasumas kan isaaniif qoru sun walumaan rahmata rabbii irraa fageeffamanii jedhan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam yaa ukhtii wanti nuti beekuu qabnu bareedina jechuun bareedina fuulaa osoo hin taane akhlaaqa bareeduudha akkasumas haayaa qabaachuudha malee bareedina fuulaatii miti bareedinni fuulaa hedduu waan namarra hin turreef irra hedduu shamarran mana bareedina dubartootaa keessa dalagan hojiin isaanii harka dhibba keessaa hojiin isaanii isa kanadha yaa ukhtaa duniyaa gabaabduu kanaaf jennee maaliif haraama nyaannaa Ati ishee maallaqa fudhattee qortuu fi kan qorattus walumaan akka rahmata rabbii irraa fageeffamte hubadhu. Erga hojii ati hojjettu kun rahmata rabbii irraa si fageessuu barte ammoo toobaadhaan gara rabbii keetii deebi'i. Riskiin rabbii bakka kana qofaatii miti. Ati isheen bareedinaaf jettee deemtee waan kana qorattus yaa ukhtaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa bareechee si uumee uumaa isaarra maaliif ofii kennuuf balleessitaa duniyaa gabaabdu jetti akhiraa kee hin dhabin toobachuun gara rabbii keetii deebi'i. sadaffaan attafalluj attafalluj jechuun kanneen kaarruu baafatanii fi kan namaaf kaarruu san baaftu jechuudha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akka jedhan la'ana allahu almutafallijaat kan ilkaan lamaan jidduu kaarruu baastuu fi baafattu jara lamaanu rabbiin abaaree jira rahmata isaarraa fageeffamanii jedhan bareedee rabbii nuuf kenne sanatu caala kan duniyaa dhaamaatu nuuf fayyadu toobachuun gara rabbii keetii deebi atis yaa akhtii

kan rifeensa guduunfituu fi kan guduunfattu kana jechuun akka afaan biyya keenyaatti wiigii jedhanii kan hedduun shamarranii rifeensa mataatti dabaluun dhayatanii deemanii jechuudha. Akkasumas ishiin wiigii kana yookaan rifeensa biraa kana namaaf guduunfitus walumaan rahmata rabbii irraa fageeffamanii jedhan. shanaffaan almar'atul maghduubu alayha min zawjiha dubartii abbaan warraa ishiitti haajome yookaan quunnamtii bishii fedhe

dubartoota rabbiin abaare keessaa isiin jahaffaan dubartii dhiiratti fakkaattu zamana amma keessa jirru kana keessatti irra hedduun dubartootaa kan agarru uffannaa dhiiraa uffachuun fakkeenyaaf kan akka surra yookaan kofoo rifeensa mataa isaanii akka dhiiraatti gabaabsachuun haasawa akka dhiiraatti dubbachuun dhiiratti of fakkeessuu adeemsa akka dhiiraatti adeemuun dhiiratti of fakkeessuu waa hundumaan dhiiratti fakkaachuu Akkasumas immoo dhiirris dhalaatti fakkaachuun rifeensa mataa isaa akka dubartiitti guddifachuun gurra horachuun kana kanaan kan dubartiitti fakkaatan hedduutu jiru. Kanneen akka fiilmii bashannansiisoo tahaan dalaguuf ammoo irra hedduun dhiiras dubartiitti fakkaataniitu. Kanaaf ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jarroottan kana lamaan abaaranii jiran dhiirris dubartiitti fakkaachuu dubartiin dhiiratti fakkaachuu jechuudha. dubartii akkasii egaan dubartii dhiiratti fakkaattu dubartoota rabbiin rahmata isaa irraa fageesse keessaa ishii tokko jechuudha. torbaffaan almutabarrijaa almutabarrijaa jechuun dubartii uffata qaqallaa haphii uffatanii kan qaamni ishii keessaa mul'atu uffattee adeemtu akkuma zamana ammaa keessa jirru kana irra hedduun fitnaa namatti tahaa jiru uffannaa shamarra uffatanii adeeman jechuudha uffannaa qaama waliin geenye kan qaamni isaanii hundi mul'atu

Ahibati filaa hedduu shamarran muslimaa biratti hijaaba jechuudhaan abaayaa haphii kan faaya qabu kan mudhii isaanii mul'isu akkasumas irra gubbaan hijaaba uffatanii kofoo kaawwachuun hijaaba jedhanii kan adeeman hedduutu jiru. Hijaabni shari'aa islaamaa keessatti ulaagaalee isaaf kaayame qaba. Wantoota armaan olitti dubbanne kanarraa addadha hijaaba jechuun. Shamarran keenya hedduun isaanii ulaagaalee hijaabaa kan eeganii uffatantu jiru. kan ulaagaalee isaa hin eegnetu jiru jechuudha. Egaan ahibbatii fillaa dubartoonni uffata akkasii uffattanii adeemtan dubartoota rahmata rabbii irraa fageeffaman keessaa akka taate hubadhu toobadhu gara rabbii keetii deebi'i. Saddeettaffaan annaa'iha. Annaa'iha jechuun boochiftuu yookaan yeroo namni du'e maallaqa fudhattee kan iyyitee fuula of rurrukutuun akkasumas laphee of dhahuun kan boossee nama boossistu. Naannoo biyya keenya keessatti wanti kun ni argama.

yookaan wandaboo uffannaa giraasoo yookaan beenzila irraa ta'e rabbiin itti uwwisee ishii kaasa akkasumas gogaa qaama ishii akka cittoo madeessanii uffannaa akkasiitti uffisanii kaati jedhan rabbi najaanuu haa baasu ahibbatiifillah sagalaffaan almuhallil walmuhallaluulah

heerumtutti isaaf hin hayyamamtu jedha rabbiin kanatti fayyadamuuf jedhanii dubartiin kunii fi abbaa warraa ishii kun erga sadaffaa hiikee deebisachuu barbaadee waliif galanii nam tokko barbaadanii irratti walii galu akkaataan isaan irratti walii galanis innis haadha warraa kiyya fuudhii waliin turee naaf hiikii jedha isheenis tole jettee namicha kana torbaniifis ta'uu baatiifis ta'uu tole jetteetti heerumti namichi torbaniifis baatiifis ta'ee fuudhu kun labbaan manaa lammataa kun waliin jiraate ishee hiika guyyaa beellama isaaniiti jechuudha. Yeroo kana jarri walitti deebi'uun ol fuudhu. Kun waliigaltee waan ta'eef sadanuu abaarsi rabbii isaan irratti tahaa jedhan. Yookaan ammoo dubartii abbaa warraa isii sadiin hiikee abbaa warraa isii sanatti deebi'uuf jettee nama biraa deemtee ababbalatti na fuudhii na hiikii abbaa warraa kiyyattiin deebi'aa jetti. Yeroo kana namichi ishee ababbalattis yeroo fuudhee waliin jiraatee hiika. Egasii jaarsa isiitti deebiti. Sagalaffaan dubartii rahmata rabbii irraa fageeffamanii keessaa ishii tokko taati jechuudha. kudhanaffaan zaa'iraat alqabuur dubartoota rabbiin abaare keessaa isiin kudhanaffaan dubartii ziyaaraa qabrii heddummeessitu kana jechuun yeroo maraa'u qabriitti deddeebiti akka ulamaa'in jiranitti yeroo tokko tokko kan deemtu osoo hin taane kan yeroo maraa'u gara qabriitti deddeebi'uun achitti qabrii irra teessee boo'uun achitti deddeebii heddummeessitu Hadiisa Abaa Hureeraan odeesse keessatti ergamaan Rabbii dubartii ziyaaraa qabrii heddummeessitu abaaranii jiranii jedha. Kanaaf kudhanaffaan dubartoota Rabbiin abaare keessaa kan gara qabrii deddeemuu heddummeessitu jedhan. Kabajamtoota obboleewwan koo kanneen viidiyoo kana haga dhumaatti caqastan anaa fi isinillee Rabbiin warra dalagaa gaarii dalagee jannataan milkaa'u nu haa taasisu shamarran jannataa Rabbi nu haa taasisu Obboleettiiwwan keessaniif sheer gochuun kan dalagaa kana keessa jiru akka tawbatee gara rabbii isaa deebi'u taasisuun miindaa akkatti argattaniin dhaamsa kooti.